Salam hormatly watandaşlar Zdrastwuyte dragii Turkmenistanci. Bu gün men bir aýratyn wajyp mesele hakda gürrüň açmakçy. Şol iki müňkinji ýyldan bäri ine adamlar ýitdi, ine atsyz sorsuz ýitenler owo ýaňky nasilstweniý isçesnaweniý diýýärler orsçalap Zorluk bilen ýitirim edilenler aç öldürdiler diýerlerine arada gyzlar Ženewada çykyş etdiler şu mesele boýunça. Ýöne ahyry şu wagt diýeli egerde holokost hakda gürrüň edilende-de Germaniýanyň şo konslagerlerine adamlary peçlere salyp ýakyşlary barada ýa ýene şoňa näme edilýän bolsa, Doktor Smerç diýä, beýleki diýä, bulaň hemmesi agzalýa, ýöne bärde welin şu meseläni agzamyzda umumy agzaýas. Emma şol diýeli iki müň nji ýyldan bäri nä şu wagt bir bolsun bir on dokuz, ýigrimi, ýigrimi bäş ýyl oturybam çykýanlar bar. Olara öýlenak. Bular näme üçin ana böri öldükä? Şular näme üçin bir günde ölmedi ýa bir ýylda ölmedi şular? Wagtal-wagtal şulaň jesedini berdiler diýýäler-dä. Nädip öldürli, muňa nähilem bolsa bir biri çyny bilen muny işläp bir emel ulanypdyr. Indi arada biziň çeşmelerimiz bize ýetirdi şol hakykatda nähili bolandygy. Şu wadyň özünde-de şol owadan depäň ýedinji blogynyň şol birinji etažyny esasy syýasylar otyryn, olardan öňkülerden-ä galany ýok, ony ýöne şu wagt nä mýuzikl basylyp otyr, beýleki, olar kamerada bir adam otyr. Indi şol ýedinji blok bilen sekizinji blok biri-birine seredip otyrlar, ýöne arasynda şolary bir birleşdirýän koridor bar. Şo koridorda ýedinji bloga tarap hiç MWD degişli adam ýok şol aşaky kameralara seredýän adamlar aýratyn adamlar özem bize habaryň gelşine görä ol milli howpsuzlyk ministrligine degişli adamlar diýip habar geldi bize. Indi iki müň ikinji ýyldan bäri bular esasy Krasnowodda oturdylar, soňam getirdiler bulary iki müň bäşinji ýylda owadan nepä şu kim şu bada çenli diri galan bolsa owadan nepä şol birinji eksperimentalny getirilende oba togam ýok owadan nepede suwam ýok daýnik gyrynty hökmünde ýaňky wodoprawod suw ýok Indi herki zadyň bir öz emeli bar. Nähili tehnologiýa esasynda şul adamlar öldürildi? Bu tehnologiýa işlenende ýedi ýyl hasabynda, ýedi ýarym ýyl hasabynda şular hökman suratda öläýmeli diýip düzülen tehnologiýa. Nämeden ybarat şol? Ine, pikir ediň, bir buhanka gara çörek, ýarym kile bolmaly bolup, şol indi dört ýüz gram. Onam ýedä bölýärler. Bu edilýän tehnologiýa, bular öz arasyna şo paýkowy sistema diýýärler-de, ýedä bölýärler. Onnoň Her kamerada oturanlara şo syýasy oturanlara irden bir bölek çörek, günortan bir bölek çörek, agşam bir bölek çörek. Bir aýyň dowamynda şeýle. Arasyndada ýaňky şol kelemli nahardan bir bişirýärler bir zat bir bir meňki bolsun diýýär ýa zat ýok keleň suwundan. Ýöne esasy iýmiti indi otag düşensoň bular aç öldürmeli diýlen maksat bar, bulary çörekden doýar-doýmaz ýalak edýärler. Edil gönüler ýalak edýänaklar, ýöne şol harambaşy arasynda şulary şular hakda çykyş eden şol ölüm-ölüm diýip gygyryp ýörkäler, ölmezem, gülmezem diýip aýtdylar.

Emma aýyň otuzyna şo taýda oturan adama eýýäm bir bölek çörek aýrylýar. Aýyň otuzyna üç bölegiň ýerine iki bölek çörek gelýär. Diýeli, ýanwarda şol bir bölek çöregini aýran bolsa, yzýandan fewralda Otuzynda şol iki bölek çörek bolup galdy dämi şol. Fewral aýynda eýýäm ýigrimi dokuzynjy günde üç bölek çöregiň ýerine iki bölek çörek berilýär. Şeýtrip iki ýarym ýylyň dowamynda otuz aýda doly Otuz bölek çörek kesilýär. Eger-de ilki gelende şol togsan bölek çörek alan bolsa, iki ýarym ýyl geçensoň, aýda eýýäm altmyş bölek çörek alýar. Şol iki ýarym aý, iki ýarym ýyldan soň altmyş bölek çörek alýar. Ýene-de iki ýarym ýyl geçensoň, ýene-de otuz bölek çörek aýrylýar on, indi altmyş bölek çöregiň ýerine aýda otuz bölek çörek alýar. Soňky ýa iki ýarym ýylyň içinde-de Şol iň soňky aýyň otuzyna ozal şol üç çörek alyp ýören adam ilkära ikä getirdiler, soň bire getirdiler. Şol aýyň otuzyna indi çörek alana bir uny boş geçýär. Indiki aý ýigrimi sekizine-de boş iki un boş geçýär. Şeýtdirip, ýedi ýarym ýylyň içinde doly çörekden kesilýär şul adamlar. Ine, şunuň ýalak tehnologiýany, şunuň ýalak emeli ulanyp, şol iki müňkinji ýylda tutulan adamlary aç öldürdiler. Şol iki müňkinji ýylda tutulan adamlar iki müň altynjy ýylda dört ýyl bolýar-da. Şo dört ýylyň içinde şo berilýän çörek ýetenok. Onuň aram-aram şo taýda bi owudan depede oturanlar gabadyndaky blok biri-biriniň ýüzüne seredýär-de, ýedinji blok bilen sekizinji blok biri-biriniň ýüzüne seredip dur, onuň şo birinji etažda haýsam bolsa bir kameranyň içinde ullakan tüsse çyksa, şo köpräk şo adam ölen bolsa, bir köpräk ýüzärlik ýakýarlar, Onnoň şo tüsse çykanda şol oturanlar aý bu pagyram aýrylypdyr-ow imany hemra bolsun diýip galýarlar. Ine şeýdip bir-birden şul adamlar bäş, alty, ýedi ýyla ýeter-ýetmezräk ýedi ýarym ýylda doly çörekden kesilýär. Bular ýigrimi bäş ýyl ömürlik oňa zat ýok. Bulary resmi ýagdaýda gün-günden bir bölek çöregini kesýärler. Şeýtrip şul adamlardan dyndylar. Indi biz bu meseläni galdyryp otyrys-a. Indi ýöne şu wagt arada bir. Kemine çykyş etdi Sapar Yklymyň nemesinde bi saýtynda şonda neme hakda gürrüň etdi bi parlamentiň ýolbaşçysy bolan Tagan Hally hakda çykyş etdi bi. Indi Tagan Hallyny men özümem gowy bilýän sebäbi uniwersitetde okanda ol ýuridik fakultetiň dekanam boldy soň prorektoram boldy garaz Onnoňam ol şol öz filosofiýa ugrundan şol kandidat işini ýazjak bolanda, oň ylmy ýolbaşçysy bolan Gurban Käriz, meň kaka. Men ony gaty gowy tanýan. Ol öýümize-de gelýärdi. Bir şeýle salyhatly, hakylly, paýhasly adam. Bilimli, sowatly adam, oňa söz ýok. Şol Tagan Hally hakda gürrüň etdiler, şol iki müň bäşinji, iki müň altynjy ýylda şo karalykda öldi o pahyr. Şony indi getirip şo dogtora getirýärler, indi çaşyp özünden gidip nem arasyna çaşýarlar edýär, bulary dogtora getirýärler. Dogtora getirende-de ediljek zady ýok o taýda. Indi dermanam etjek däl beýlekkä ýöne şoňa indi öljegine gözi ýetýä bolan şoňa kelemäňi çöwür diýse şondan şol görgüli şu eljaşyny titredip çörek beriň çörek beriň diýip şeýtirip şeýtirip ölüp giden adam şol. Şeýle ýowuz şeýle doňýürek şeýle bir wagşylyk bilen Gyryldy şul adamlar. Indi şu zatlar düşündirem soň men aýratynam ýurduň başyna gelen zalym haramdag Berdimuhamedowa ýüzlenip aýtjagym, nädip ýüregiňe sygdy seň Nädip edibildiň? O haram maşyn bar-a, hasabyna dört ýyl düşýär. Iki müň altynjy ýyldan soň entek sen jesetlerini berdiň-ä. Diňe päliň, netiň ahyry seň öz başyňa ýetsin, men Alladan uly dilegim, sen bu milleti, bu halky eden oýnuňa, sen näme üçin goşuldyň şu zatlara? Ölüm ölüm diýip gygyranyňy az gördüňmi? Senem gygyrdyň o gapdalyňdaky seň şagal tilkiň bar Raşid Meredow. O-da gygyrdy. Sesi loslyk ýalak bar-a hamana hiç zada degişli däl ýalak bolup otyr. O-da etdi. By gaty ullakan jenaýat. Bilkastleýin edilen genosid. Oň üçinem hökmany suratda jogap beräýmelisiňiz. Jogap berdirersem nesip bolsa. Halkyň haky bar.